Ribi Pech, s'es aquí a Albi, a costat de la de la des archius departemental. E aquí sèm dins un panèu que dis Patrimoine écrit méridional. Sèm al sud de de París o sèm al centre del mond a Albi? Uèi. Se qu'a pas
tracassar per aquò, es un sinonim. Le Jaurès disión la France meridionale, tanben aquò es un sinonime de la France occitane. Alòs ieu me fa parer s'es un pauc risent de veire un brave document pergamin en occitan e de veire en meridional, puèi ben, aquò fa sorrire. S'es tanben conselhèr regional de Mètge-Pirenèu. e a trabalhat fòrça per a una convencion per la lenga occitana e son ensenhament dins la region. Ne pòt parlar d'aquela convencion? Quala qualitat a d'un país de los anciens temps ont i aviá pas de convencion? A ben, la qualitat es que l'Estat, en la persona del rector, s'engatja a butar cap a l'ensenhament de l'occitan, es a dire de crear de pòstes, de faire de publicitat tanben per l'ensenhament de l'occitan e de crear per Cadre mainatge de la region, una sensibilizaciu e informaciu en occitan per vequer a l'ora d'ara n'i a un punt que savon pas tan solament çò qu'es l'occitan. Alavetz, ieu pensi que al cap d'aquela convenciu, dins cinc ans, tot mainatge de la region saurà çò qu'es l'occitan a mai benlèu de parlar Un briconèl d'occitan. L'arrivada de l'occitan dins lo metrò t'a plasegut, m'imagini? Naturalament, èri plan al corrent d'aquò e fasió quauques meses que l'esperaven e vesi que dona de bonos resultos perle que i a quauques colhons que reputègon, mès lo monde content, los bièlhs. E son maravilhat de veire sa lengo que sorgo tornamai aquí dins lo fons de la tèrra d'òc e los joves repapion çò que se ditz capitòli e se regalon e parlon coma cal e les adralho per justament pescar l'accent que cal. Aquí avèm parlat aqueste matí d'ensenhament de l'occitan, mai aquí es una socializacion de l'occitan. Es qu'es un modèl? Toulouse, lo metro en occitan per d'autres transpòrts collectius en Occitània? Plan segur, pensi que farà taco d'òli e de pertot, perque es segur que si l'occitan es pas afichat, si es clandestin, es pas repus. Las causas ara devon se levar. A l'aire libre e en plen lum. As parlat tanben, a Tarbes, de la socializacion de la lenga, mes de monde que la parlon encara, que l'an coma lengo vivo, las ancianas generacions. Penses tu que las ancianas generacions pòdon devenir autant militants que los joves? Militants, per que pas? Aquò's possible, i a de d'ancians que son vèrds, coma se ditz, en sentit politic, son vèrds En elis. Mè a costat d'aquò, se son prèst, toti los biens son prèst a testimoniar sur sa vida, sur son infància, e la vida se'n va, mè an lo besonh de transmetre, e es aquò que cal revelhar, e surtot, E i balha la fiertat de sa lengo. Quand i a de biècs di, oh, ieu parli pas occitan, parli patés. Mès non, non, non, vòstre patés, çò qu'apelatz patés, es d'occitan. E aquò se cal afortir a la televisiu, dins la prèssa, las autoritats, los elegits, cal que balhen a la lengo son lum normal, sa vertat.
E l'occitan es una causa economica o pas? Perqué? Quin interès de l'occitan? Perqué sovent ei entendut aquò, perqué parlar la lenga? Perqué? Perqué la la salvar? Perqué ara ara que avèm començat a comprene a parlar milhor lo francés, perqué tornar al temps vièlh lo monde parlava lo patois, qu'èra tan polit aquel monde? Mes limiti sonque a la. Parentat de l'occitan ambe lo catalan. Los que mestrejon l'occitan pòdon aculhir de catalans, e n'i a un punt de catalans que venon a Toulouse o que venon ena region per visitar, per vistalhar la region, que ai mon plan a Toulouse-Lautrec, a mai Jaurès, a mai la ciutat de Carcassona, tot aquò, aquel monde se parle en occitan, saram. Pro mai content que n'i parlen en francés e, a pus fòrta rason, en castilha. E tanben per anar en Catalonha. Ieu ai mi plan a Barcelona, me sentisi milhor a Barcelona qu'a París, de pro milhor. E vesi que a Melocità sieu plan aculhit. Dempertot a Barcelona e a còp alt tanben per los empresaires, per los comerciants, los ensenhaires que organizan de visitas amb los mainatges. Tot aquò ieu es un reviscol de la gran frairtat occitano-catalana del sègle 13.